Dat ass da scho méi laang hier. Verschiddenes ass natierlech rezent. An genau dowéinter maan mer haut emol einfach Songen. An ech fannen, dat ass net méi wéi richteg. Alben oder EPen, wou eben nach net esou al sinn. An ech hunn effektiv elo meng, vu mengen dräi Saachen, wou ech elo hei stoen hunn, sinn zwou Saachen dëst Joer erauskomm. Also wann dee Video hei elo gëtt natierlech elo 2025 gedréint, Hei sinn zwee Alben, oder fir méi een Album, eng EP, wou dëst Joer erauskomm sinn, wou wou einfach nëmmen esou eraus sinn, an natierlech nach en aneren Album, deen ass vun 2021, also dat ass zimmlech rezent. Do sinn natierlech alt erëm vill Puristen, wou wäerte soen, jo, wéi kann een eppes e Metal Milestone nennen, wann et nach net eng gewësse Zäit dobaussen ass, wann et, wann de Feedback, ka jo nach net esou grouss sinn, vu que dass et rezent ass. Also soen ech just, Nee, dat ass net onbedéngt wouer, well ech fannen et ass absolut wichteg och nei Saachen ze nennen, well ech mengen dat wat haut souwisou hei zu Land geliwwert gëtt, dat ass net méi mat fréier ze vergläichen. Net datt déi al Zäite schlecht waren, just et waren aner Moyenen an ech mengen déi dräi wou ech mer do erausgepickt hunn weise ganz genau wou ee kann mat net nëmme mat Moyene mee mat Know-how a wéi s de wierklech eng eng Form vu Musek nach kanns weider evoluéieren an dech selwer natierlech och als Band gell sou an dee wou mech kennt ech sinn nach ëmmer e Core Kid gell Core Kid for life an ähm, vue que vue que dass mer mir hunn zwar eng ganz Rëtsch Metalcore Bands oder eben Bands wou eben méi an déi modern Richtung ginn a wann ech sou modern

Parity huet mat Zero Sum Game dëst Joer eppes ofgeliwwert wat wat esou staark war an an einfach net ze beschreiwe war wéi krass modern eng Band ka klénge vun hei. A wéi éischtens emol sau staark den Album ass a sau staark hir Live-Shows sinn, zemools eben d'Release vun Zero Sum Game, dat war dat war méi wéi just eng normal Release, wien alternativ an eng progressiv Evolutioun vun enger Band wëll entdecken, Ok, da kann e sech natierlech och gären déi Saache vu virdrun vu Parity ulauschteren. Ech soen net, dass déi schlecht sinn, ëm Gottes Wëllen, nee. Mee déi extra puer Schrëtt op der Trap, also déi sinn hinne gelongen mat dësem Album an ech fannen, deen Album gehéiert absolut elo schonn an. an eng Metal Milestone Lëscht an ech hoffen dass deen Album nach weider wäert esou gutt alteren, well wat een effektiv méi oft lauschtert oder méi oft zeréck kënnt, wat e besser gëtt iergendwéi aus iergendengem Grond an ech mengen dat ass bei wéi gesot bei deenen 3 Alben wou ech hei wäert haut nennen, hunn ech zumindest dat Gefill. An Präzisioun an Know-How gi bei Parity ganz grouss geschriwwen an dëst Quintett huet eben definitiv, ech mengen se hunn definitiv elo hiren. hir Bull fonnt wou se sech wuel dra fillen, si passen alleguerten, se sinn alleguerten openeen ofgestëmmt an dat funktionéiert einfach. An ween Zero Sum Game aus iergendengem komesche Grond nach net héieren huet, deem roden ech ganz staark un dat ze maachen. Natierlech wäert alles alles am Link herno sinn an natierlech och fir herno spéiderhin elo bëssen och déi English listeners an viewers hei e bëssen ze pleasen, klengen Hint do vu menger Säit, do ginn natierlech och nach kleng Schnipsele preparéiert op Englesch fir eben e Fokus op déi 3 Bands hei ze maachen. Mee wéi gesot, déi Metal Mindstone Serie hei, déi ass jo net elo net nëmmen do elo fir alles ze nennen, wat rezent ass. Mir ginn zréck. Mir kommen no vir, mir gi rëm zréck, dat geet esou wisch-waschi hin an hier a mir wäerten doduerch hei ganz vill erëm, ech zumindest, nei entdecken, wou ech wahrscheinlech schonn jorelaang net méi gelauschtert hunn an och ebe Saachen, souguer rezent Saachen, soen esou, Ah, ok, dat do ass elo nach net esou al, mee ah, dat, dat rappt einfach, dat rappt dech einfach net méi vum Stull. An ech mengen, dorëms geet et jo bei Musek a Musekappréciatioun. Et soll dech ëmmer erëm nei iwwerraschen. An domat ginn ech direkt bei deen zweeten Album oder vill méi déi zweet EP, wou mer hei da lo hunn. Mer hate schonn eng EP an der éischter Metal Mind Zone, dat war Deathdawn mat The Sparkle Has Become A Flame. Sou, ween Thrash Metal gären huet, An Thrash Metal mat enger Hint vun sou gëtt Thrash Metal am Joer oder am zwanzegste Joerhonnert gemaach, da fält mir effektiv just aktuell eng Band an, wou ech einfach nëmmen hannendru féiweren a wou ech soen, déi do wësse ganz genau Spaass ze hunn, Entertainment ofzeliwweren op allen, op allen Niveauen, aus alle Réieren ze schéissen.

Ween hätt dat wuel geduecht? Metalmorphosis ass jo u sech eng EP, déi jo nei opgeholl ginn ass mat ganz ale Lidder vun eben Thrashing Delirium, dat war deen éischten Album. Jo, ech kann natierlech och Senosilika Phobic Sessions nennen, wou deen Album ass mindestens genau sou staark, mee wann ech de Verglach zéien, wat se mat Senosilika Phobia Sessions ofgeliwwert hunn, an och alt do erëm déi Leeder, Ried erop, wou se do geholl hunn nodeems, an och wann et al Lidder sinn, an an engem neie Gewand ze portraitéieren, Se wëssen einfach wéi an Metalmorphosis ass genau e Statement fir déi Band, déi awer elo erëm och wou ee wierklech mierkt, do ass en neit Feier wat brennt säit eebe Senosilvica Phobia Sessions an wat wou einfach nëmmen nach nëmmen nach Gas ginn an dat muss ech einfach nëmmen appreciéieren an Metalmorphosis ass esou. Engersäits esou witzeg, ok d'Videoclips hëllefen net, muss ech awer trotzdem lo soen, d'Videoclips si saugutt gemaach an ganz grousse Kino gëtt hei geliwwert. Mee d'Songs gell, also d'Songs sinn einfach nëmmen eenzegaarteg. Déi al Versioun war gutt, mee sorry, ech ech kann net méi bei Trash and Delirium den Album zeréckgoen nodeems ech Metamorphosis héieren hunn. Et ass einfach esou wéi et ass an netdetzutrotz, d'Geschicht muss gehuldegt ginn an Et si sau staark Lidder, mee Metalmorphosis ass einfach vill besser an all Varianten am Verglach zu deene Saache virdrun. Ob et am Sound ass oder an der Produktioun, alt erëm, gell. An da, mee bon, wéi gesot, ech hu mer och schwéier gedoen, do elo Senosylicaphobia Sessions ze huelen oder Metalmorphosis, mee ech gi mat mengem Gefill, jo, dowéint si mer hei, jo, wéint Gefiller. An dann ass eebe Metalmorphosis d'EP vun dësem Joer Ho op Valentinsdag ausgemaach, ech mengen méi e schéine Kaddo gëtt et jo wuel net fir Valentinsdag. An an jo, also Sublight gell, ween do nach net ween do nach net d'Éier hat do ran ze kucken, deen huet definitiv eng verpasst. An da gi mer och schonn bei dee leschte fir haut, wou mir ganz wichteg ass a wou och vläicht e bësse kontrovers ass, well alt erëm Déi haart gerodener ënnert eis soen, Hee, dat ass guer kee Metal, dat ass net hei an dat ass net do. Muss Metal Metal sinn? Dat ass mol einfach eng Fro wou ech hei wëll an de Raum geheien. Metal kann esou vill Bedeitungen hunn. Et ass net nëmmen ee Begrëff a stuer eng, eng, ee Point de vue oder eng Visioun vun wéi Musek soll sech unhéieren oder portraitéiert ginn. Metal ass vill méi. Ech ginn op eng perséinlech Erfarung zeréck. Ech hunn eng eng Belsch Band virun etleche Joren hei gesinn. Ech sinn ech sinn do op dës famous Band vun hei opmierksam ginn an ech schwätze vu Pleasing, ech schwätzen oft vu Pleasing. Mee et ass mer bëssen egal, dass du nach ëmmer mäin Channel, ech maache wat ech wëll sou.

Pleasing in the Mood vu Super Dark Times vun 2021, dat sinn déi Lidder wou ech op deem famouse Concert do vu Slow Crush, wou si als Opener dobäi waren, entdeckt hunn an ech war geflasht vun Emotiounen. Jo, ech sinn och en Emo, Emo sinn ass ok an Gefiller am Iwwerfloss, verdammt haart Passagen treffen op exzentresch Iwwerschëss vu chorähnlechen Elementer, Menge Post-Hardcore ass souwisou bei Pleasing e Begrëff, mee Post-Hardcore huet selten esou gutt geklong wéi Pleasing mat deem do Album. An och do alt erëm sti mer schwéier. Ech ech liwen déi lescht zwou EPs, och déi lescht ass Ufank dëst Joer erauskomm, mee et ass einfach de ganze Konzept vun In This Mood for Super Dark Times wou einfach esou gepasst huet a wou, Jo, dat ass esou verdammt haart an dat ass awer esou verdammt net haart. An wéi et, ech mengen de Patrick war jo och schonn hei am Podcast, generell déi Bands wou ech haut opgelicht hunn, déi waren all schonn hei, also dat bedeit mer wierklech extrem vill, dass dass ech do dann och déi grouss Éier hunn mat deenen ze kommunizéieren, sech mëttlerweil ze kennen an dat ass dat ass mer extrem wichteg, well ech mengen ech fillen eppes wann ech déi Bands lauschteren, ech fillen eppes wann ech se kucke ginn an Ech freeë mech einfach dat ze deelen an de Leit ze soen, esou do ass wierklech eppes hannendrunner. Also sprang iwwert däi Schied, och wann et net Metal grouss grouss op den T-Shirte steet oder wat och ëmmer, elo zum Beispill bei Pleasing. Dat ass dat ass wesentlech méi wéi just ja wéi just Metal. Metal ass ass eben e Begrëff wou Puristen ebe gär benotzen. Ech meng mir benotzen e selwer hei am Channel an als scho säit säit Éiwegkeeten. Mee u sech geet et einfach just ëm d'Musek an ëm dat, wat ee gären huet. An do ass bei mir Pleasing ganz, ganz wäit uewen. An och eng sau, sau staark Influenz fir mech perséinlech mat deene puer Saachen, wou ech selwer maachen. Also jo, ech kéint nach stonnelaang lo hei iwwer Pleasing schwärmen. Dorëms geet et jo awer trotzdeem net, mee fir et, fir et an de Wierder vum Patrick a vun, a vu senge, a vun, a vu senge Bandmates ze soen, Si si warscheinlech déi häerteste Metal-Band, déi net Metal man. Sou, an ech mengen domat hunn ech alles gesot fir Pleasing ze regroupéieren oder iergendwéi do e Sense doran erëmzefannen. Mee ebäi, Fanboy confirmed, gell? Wee Pleasing nach net, och nach net live gesinn huet, deem roden ech staark un sou seng Meenung ze änneren an seng, net seng, seng biased Meenung do do an de Raum ze geheien. Generell, also déi dräi Bands wou ech haut genannt hunn, Parity, Sublight, Pleasing mat deenen entspriechenden Albumen oder generell, dat si verdammt, verdammt wichteg Bands fir mech generell, well wéi mir dat hei ugefaangen hunn, deemools zu zwee, dunn zu dräi a lo eben ech, ech sinn op ganz villes erëm opmierksam ginn, wou ech wierklech de Fuedem verluer hunn, An dat hei waren eben déi Bands, mat déi éischt Bands, wou ech rëm nei entdeckt hunn och, a wou sou, Wow, du hues esou vill verpasst! Déi wësse wierklech genau dat ze liwweren, wat ech muss hunn, fir kënnen ze funktionéieren am Sënn vu musikalesch. An dowéinter si se haut op där Lëscht. An ech wäert se och nach méi wéi eng Kéier nennen. Also, ween do e Problem huet, ka sech jo gäre manifestéieren. Mee ech mengen, dat war et fir haut mat dëser Metal Milestones. Like and subscribe, gidd mär Kommentaren an gidd mär och Recommandatiounen wann ech gelift. Ech hunn nach e ganze Koup op der Lëscht, ech nenne se mol einfach hei esou. Mir hunn natierlech Desdemonia wäert ech, muss ech hei eran huelen, mir hunn Root Revelation, mir hunn Aeonic wou och nach rezent ass a mir hunn nach e ganze Koup aner Saachen, Everwaiting Serenade, oh Mamm et ass einfach endlos vill hei. An et ass awer och endlos vill verluer gaangen. An dowéinter geet et hei. Mir maache elo e bëssen, bëssen nei, e bësse méi al a sou hin an hier. Mee ech gi mer wierklech Méi fir déi, fir déi Metal Milestones Serie, ech nennen dat einfach emol eng Serie, ech weess net wéivill datt der wäerte ginn, mee et wäerten eng jett ginn, probéieren esou éierlech an esou, jo. Esou kuerz wéi méiglech ze halen, well ech mengen, ech kann och hei schwätzen an där Zäit, wou Der mär nolauschtert, hutt Der genau esou gutt an Dir gitt déi do lauschteren. Sou, domat hunn ech mäint fir haut gesot. Ech soen e grouse Merci fir d'Kucken, fir d'Nolauschteren an natierlech och alt erëm liken, subscriben a mir gesinn eis geschwënn hei erëm bei Kaméidi. An domat e wonnerschéinen Dag, Owend, wat och ëmmer.